Tan yn ddiweddar, mae refferenda wedi bod yn yn eitha' anghyfarwydd yn y system wleidyddol yn y Deyrnas Gyfunol, ond maen nhw'n gallu cael canlyniadau arwyddocaol iawn. Meddyliwch am ddatganoli neu refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban, a Brexit. Felly, tra bod refferendwm yn ffordd bwysig iawn o allu clywed llais a barn y bobl ar bwnc, mae'r defnydd ohonyn nhw yn parhau yn ddadleuol, Ac mae enghraifft refferendwm ar ddatganoli yng Nghymru'n 2011 yn dangos pam bod o'n ddadleuol, a'r math o effeithiau mae refferenda'n gallu cael. Felly, be oedd cyd-destun refferendwm 2011? Wel, bwriad y refferendwm yma oedd holi barn pobl Cymru ynghylch symud o un drefn o rymoedd i drefn arall. O ran y trefniadau grymoedd yn gysylltiedig efo Deddf 2006, mi oedd 'na broblemau yn parhau. Y trefniant ddaeth i rym yn syth oedd rhan tri, lle oedd modd creu deddfwriaeth gynradd i Gymru yn San Steffan, neu rhoi caniatâd i'r Cynulliad ddeddfu a, drwy ddefnyddio deddfwriaeth gymradd, fesul cyfle oedd y galw pan oedd 'na alw am ddeddfwriaeth gynradd, yn ôl gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol. proses gymhleth iawn. Mi wnaeth y Ddeddf hefyd gynnig rhan pedwar, sef trosglwyddo'r grym i ddeddfu mewn 20 maes gatanoledig i'r Cynulliad Cenedlaethol, ond oedd gofyn cael refferendwm i hynny ddigwydd. Felly, problem fawr efo'r refferendwm yma oedd bod o'n wneud efo mater cymhleth a technegol o'r ffordd o drosglwyddo grymoedd i'r Cynulliad Cenedlaethol, ac mater felly oedd yn gymhleth i bobl i ddeall, ac mae'r edrych ar y cwestiwn ar y papur pleidleisio yn dangos pa mor gymhleth oedd y mater yma. Felly, roedd o'n fater oedd yn anodd iawn i ateb efo cwestiwn syml o ie neu na. Ond oedd e hefyd yn fater oedd yn anodd iawn i'w egluro i'r cyhoedd, ac o ennyn diddordeb cyhoedd yn y pwnc. Felly, oedd 'na risgs felly o ran y nifer o bobl oedd yn mynd i droi allan i bleidleisio mewn refferendwm yn fel hyn? Mewn amgylchiadau pwnc mor gymhleth, mae'n aruthrol o bwysig bod y cyhoedd yn cael y cyfle i fagu dealltwriaeth o'r pwnc, er mwyn gallu pwyso a mesur y dadleuon. Ac mi oedd 'na waith paratoadol wedi cael ei wneud. Mi wnaeth Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Glymblaid ar y pryd sefydlu confensiwn i edrych ar farn pobl Cymru ac i asesu pa fath o wybodaeth oedden nhw angen i ddod i benderfyniad. Pan ddaeth yn amser i'r ymgyrchu ddigwydd o ddifri, Mi wnaeth yr ymgyrch 'Na' wrthod cael ei derbyn fel yr ymgyrch swyddogol yn erbyn y refferendwm. Ac felly, doedd dim modd i'r ymgyrch o blaid y pleidlais 'Ie' yn y refferendwm gael ei gydnabod fel yr ymgyrch swyddogol chwaith, o'r herwydd doedd dim modd rhyddhau'r arian cyhoeddus i'r ddwy y brif gorff ymgyrchu yn ystod y refferendwm, ac felly doedd yr un lefel o gefnogaeth ariannol i gael trafodaeth gyhoeddus eang ddim yna. Mi effeithiodd y diffyg ymgyrchu ar y drafodaeth wleidyddol ac ar ddealltwriaeth pobl. Yn y pen draw, Canlyniad y refferendwm ar y trydydd o Fawrth 2011 oedd 63.5 y cant o blaid 'ie' a 36.5 y cant yn erbyn, ac oedd lmaint y bleidlais yn isel. Mewn ffordd, doedd hyn ddim yn annisgwyl oherwydd natur yr ymgyrch a natur y cwestiwn oedd yn cael ei ofyn. Er hynny, mae canlyniad y refferendwm wedi cael dylanwad ac wedi cael effeithiau mwy hirdymor ar gyfeiriad datganoli. Y pwynt mwyaf sylfaenol ydy bod y refferendwm wedi dangos faint o gefnogaeth oedd 'na i ddatganoli yng Nghymru. Mi oedd o'n dangos bod 'na gefnogaeth dipyn cryfach na'r canlyniad yn 1997, Gymraeg, ble mae 50.3 y cant o'r boblogaeth nath bleidleisio Ie, a 49.77 y cant o boblogaeth wedi pleidleisio Yn Erbyn. Mi oedd canlyniad y refferendwm hefyd yn adlewyrchu arolygon barn oedd wedi cael eu cynnal ymysg y cyhoedd yn gyson ar eu safbwynt nhw ar ddatganoli, ac yn cadarnhau y twf mewn cefnogaeth i fwy o rymoedd datganoledig, a'r cwymp mewn um, gwrthwynebiad i ddatganoli yng Nghymru. Cyn y refferendwm ym mis Mai 2010, mi wnaeth 'na lywodraeth glymblaid ddod i rym, clymblaid rhwng y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol. Mi wnaethon nhw ymrwymo i gynnal proses debyg i Comisiwn Coleman yn yr Alban i edrych ar drefniadau pwere a cyllidol Cymru petai 'na gynlyniad cadarnhaol yn y refferendwm. Felly, Dyna oedd un o'r dadleuon yn ystod y refferendwm, bod 'na broblemau gyda'r trefniadau oedd yn cael eu cynnig, ond bod hi'n bwysig pleidleisio ie er mwyn i'r comisiwn yma gael ei sefydlu. A dyna ddigwyddodd. Felly, yn fuan wedi i ganlyniad y refferendwm gael ei weithredu, a rhan pedwar Deddf 2006 ddod i rym, mi wnaeth y Comisiwn Silk hefyd ddechrau ar ei waith. Mae yna ddau brif ganlyniad o waith y Comisiwn Silk a sefydlwyd gan Lywodraeth San Steffan. Y cyntaf ydy Deddf Cymru 2014, sydd wedi arwain at ddechrau'r broses o ddatganoli trethi i Gymru a sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru. Yr ail ydi arwain yn y pen draw at Ddeddf Cymru 2017 a trefniadau datganoledig o rymoedd cryfach i Gymru yn debycach i drefniadau'r Alban. Mae grym a dylanwad canlyniad refferendwm 2011 yn parhau yng nghanol trafodaethau Brexit. Maen nhw'n defnyddio'r canlyniad yn refferendwm 2016 i atgyfnerthu'r ddadl bod y mandad gwleidyddol yng Nghymru dros ddatganoli, a bod pobl Cymru am weld penderfyniadau yn cael ei wneud gan wleidyddion sydd wedi cael ei ethol yng Nghymru am faterion yng Nghymru. Felly mae refferendwm 2010 yn dangos pam bod y dadleuon ynghylch refferenda'n parhau, a'r dylanwad pellgyrhaeddol sydd gan ganlyniad refferenda.